बुआ चल हाँ चल चल जल्दी चल अन्हार पड़ गए चल चल जल्दी चल जाइ छी जल्दिए जाइ छियै आ लड़की वाला सब वेट करैत हेतै आब कखन एतै नहि एतै ओ सब कहैत हेतै चल रे बुआ ले ढरका छौ चल आ केहन केहन रोड छै चल बुआ चल जल्दी चल तू समराइत के त अपना आरो राइते के जीबी हाँ रे बुआ रे समझी कहलके राइते के आवे ले अब धान तान के महीना से धान काटे छे आ रात के साँझ के आवे छे घर के रे छोरा सब की कर छी रे जल्दी मेजबान आवे वाला छै ई सब सब कुछ कर जल्दी जल्दी कर यही ने एकोटा गप नहीं सुनै छै अब कथी कथी करे छै जल्दी जल्दी कर जल्दी जल्दी पाइन ताइन ताइन सब कुछ जल्दी कर रेडी बात चल न ती बुआ बोटे बोटे तू

खा लेलियो भूख लागल रहलो समझी जी बड़ी निक संदेश लए के आयल छी ले बुआ राखि आबू जाइ छै राखे ले तरकारी बनाबे चल के समझी जी अहाँ के पेट झरे छले निक भेल आरो तोरी हमरा कया पेट झरे छले ई छोरा सब त हमरा पूरे बेजत कर देलकै अरे अही के त बचवा कहने है हमरा त नहीं झरे छले

जे खोना ओ अपनो रोक देने रे ओहो से खेल के अपना रोक छोड़ा सब रे जल्दी समझी जी के पानी दिए ले हम कनी घर से आवे छिए

चाह ना त अपना बारे में छाने नहीं ने टूट टूट आइए दूध पी दूध कथी कहै छै रे माँ दूध दूध कथी कहै छै पापा है एकर भाषा नहीं बुझबी छोड़ दे एकरा अपना आर के भए गेलो ने खाय ले पापा गो भैया जी का तो कन्या नहीं छो ने है नहीं हेते उ कहाँ अपन बेटा कहाँ कारी आ ओ कहाँ देखै छै आब केहन हेतै अपन बौआ ताहिमे थाहे छै सरकारी नौकरी करै छै हूँ आ तऽ मुहूर्त कहिया ई कान भी है आ पहिले आब शादी फिक्स हेतै तब ने देखा देखी हूँ तब देखल जेतै पहिले जल्दी की कनिया के बोलाय ले देखबै हेतै यो समझी दियौ रहा नहीं जा कनिया के बोलावल जाय हँ यौ समधी आबै छियै की भेल आबै छै कनिया लए के पप्पा गो ई ई दूटा में से कौन छियो गो है अब कोई रह से टेक्निके छ अपन बेटा कहाँ कारी थाने उठाने रे कते गुदुर पुदुर करे छै ब्लैक गोल्ड रे सार के गुदुर पुदुर करे छै तोरे भया नहीं छै हमर बहन ब्लैक कोबरा रे सार कौन छै हमर भौजी यह बचिया छै हाँ यही बचिया छै अहाँ के नाम कथी भेल आकृति कुमार अहाँ के पापा के नाम श्री दुखन महतो

अहाँक बेटी हमरा बड़ी पसन्द पड़लै ले तऽ आब बियाह सियाहके आब बात फिक्स करू अहाँके तऽ पताए आयल हमर बेटा आज सरकारी नौकरी करैए ओहोमे चपरासीमे आपके तऽ लेन देनके बात तऽ आपको पता ही हो समधी जी अहाँ कतेकके मांग चांग राखने छियै पाँच लाख नगद देब सोनाके सिकरी देब आ चारि चक्का देब ओतेक बाबा को बेसी बेसी नहीं दियो सुपारी निकल एक लाख टका दियो दू टकिया दियो और सोना के ठीने दियो नन टाटा नहीं बेसी नहीं दियो समझी जी बहुत भए गेल तीन लाख टका देब दू चकिया गाड़ी देब सोना के सिकरी देब बाबा ततने भी छै ततने भी ले अपनो तो बहुत जमीन छै ओतक जमीन लग कर ले आलियन अच्छा ला तो समझी जी हाँ। बात पक्का भेल हाँ।